Wan jî binêrin. E çand ku ustad got yanî fikra wan bi xwe gelek pêşiya hemî tiştî de bû. Rast e. Bi îzna we em berî xwe bidin Diyarbekirê. Lewra li Diyarbekirê jî mêvanê me heke nûçek yanî me Barış Özdemir niha li pêşberî me bila bê ekranê. Barış merheba ji te re. Mêvanê te jê ye Mamoste Abdurahman Yel. Tevî heta bîst û şeşê mehê wextê xwendekarên me hene lê gava ku tercîhên xwe dikin Bila bala xwe bidin çi? Gelo mamosteyê me çi dibêje di vê meseleyê de? Pere Mehmet Baki wekî te jî got, heta bîst û şeş ê mehê te xwendekar ji bo zaningehan ti tercîhên xwe bikin. Mêvanê me jî Abdulrahman ye le him mamoste ye him jî şêwirmendê perwerdehî ye. Em ê jê pirsin, Mamoste! Hûn dizanin heta bîst û şeşê mehê niha tercîh dest pê kirine, bîst û şeşê mehê heta dewam be kî wî çaxê. Lê pirsa min a ewil bila ev be xwendekar piranî gelek xwendekar tercîh hata sem jê re te bêjin tercîhên xwe şaş çê dikin. Ji bo ku tercîh hata sin nekin gereke hajes çi hebin? Pêşî em bêjin rojbeş ji bo vê tercîhê de yan nebin. Yüzdelik dilim em jê re dibêjin. Li gora yüzdelik dilima gerikî tercîhê xwe bikin û bi serê xwe nekin. Ji xwe berê jî Ose yê me jî xeber da, ji wan re di basînê de gote ku Milli Eğitim li her bajarê tercîh bi rosê vekirine. Bira miheqeq harin bi wan bişêwirin. û wan mamosteyê rêberiyê ê şêwirmend ew ê rêyê dihî çêtir nîşanî wan bidin li gora wê eger tercîyê xwe bikin muhtemelen ew ê nebin yan nebin. Peki mamosta niha ez bawer im îsal ji bo du beşên din jî hatibû salan berê de ji bo tipê hebû Ew sînorekî anîne. Ew mesele çi ye bila xwendekarên me tercihên xwe baş bikin ji bo vî? Rast e, em bêjin mesela li gora puan wadek dikin, em bêjin êk ew ê tipê binivîsînin. Hile hile Özel de hinkî puanê wan dehî kemtir in. Em bêjin li çar sed û pêncî hezarî şê çar sed û pêncî puanî li gora hesabê par kê karibûn tipê binivîsînin. û ku ketibû li hundirê çil hezarî di evkê de di sirayê de îsal ew ê wî çar sed û pêncî ew ê ancax bibe pêncî hezar. Badê ku li gorî wî çar sed û pêncî bi huanê bîst û çar heb tercîhê xwe yazî bikin weka wê eynî yazî nekiribin çimkî sînor kişt pê re heye.

du sed û çil hezar heft zarok girkê tê kevin nav vê pêşê, ku nekevin nav vê pêşê nikarin tercîh bikin. Mamosta hûn niha ji bo vî karî ji bo tercihan çêwirmendiyê jî dikin. Dema xwendekar tên ba we bi taybetê pirsin çawa ji we dipirsin yanê siqintiyên çawa derdikevin hûn çi dibînin? Pirsgirêk pir hene, ne yek bi tenê ye, her kê li gora xwe tê. Lê pir cara cihê ke wê harin nizanin. Di navbera zanistgehê Ozel û yê dewletê de nizanin kîja Ozel e kîja ne yê dewlet e. Wana pir dipirsin. Li gora siralamayê êyên bê jin bi yüzdelik dîlimê lîsta xwe çê dike, êk li gore puana çê dike, ewana tên pirtipirsin. Em jî tiştê ji destê me tê min ji wan re dikin. Lê bira zarok miheqeq harin li gore serê xwe çê nekin, harin cîkê ku bi wan bişêwirin, ku karibin rê nîşanî wan bidin. Li Diyarbekir jî şeş heb cih hene. Xên cî wê li etûda li dibistanê Ozela cî vekirîne. Me xif bira hanin bo em şêwirin. Li gor serê xwe bira nekin. Mamoste yê jî niha pirsgirêkekî wiha jî heye, dema xwendekar tercîhên xwe dikin, hin kes mesela yên ku nav vî karê danînin dibêjin, gereke puana kîjan zêde be ew dijor dabe. Wisa binî de gerek here. Ew çawa ye? Hûn dikarin ji me re zelal bikin vê meseleyê? Ew ya esas gerikî meriv wiha bêje. Wî hesabê ke em dikin sûre daîm li sala li dawî maye. Li gore wî wan piwanê ke em dibînin zarokekî par ketine sinavê em bêjin her bölüm kê kontenjankî wî heye. Sed heb zarokên bêjin digire. Ê ku wire tercîh kirine û di sira dawî de ketibe wê bolumê xwendibe puanî û çibe puanî wê bolumê wê zanistgehê jî dibe ev ja ew ya ne hadîse eynî namîne her sal diguhere. Îsal em bêjin par bi çar sed û deha cîkeke girtibû, îsal dibe ki derê çar sed û panzda, dibe ki bikeve çar sed û neha. Ew ya zarokek e wê wê dira îsal tercîh dikin ew nîşan din. Îjarê em dibêjin wadek we ya zî kir e. Ji wan ziyadetî li dîlim binêrin. Bira ê dîlimê wan biçûk li jorê be, ê dîlimê wan mezin jî li jêrê be. Wadê ku warê be pir puan degiş bibe jî sila degiş nabin. Ji bo ku tercîh em bêjin ne mirî be, ji bo ku tercîh dihî bi xîmet bimîne li gora dîlimê bikin ew dihî çêtir bibe. Bi çaxê rastî. Ev ê ji be ku em dibêjin wê bikin yan. Mamoste herî daxî ez yê vî jî bêjim heta bîst û şeşê mehê me got xilas dibe. Hûn ê çi pêşniyaz bikin ji bo xwendekaran herî daxî? Bira cihêke wê ya zîkin berê herin binêrin. Kurê dixwazin yanî hinek bolum hinek kar hene meriv gerekî li pey wan bigere. Ke zarokî lê me bêje ez ê huqûq bixwînim û Diyarbekir ew ê li vir ê bixwîne. Em bêjin ew ê ji Konyayê were ya jî ew ê ji vir e herin Konyayê, ew ê ji vir e herine Erziromê. Pêşiyek binivîsîn bila herin bibînin. Ki nebînin wî çar pênc salî ki li wê re derbas dikin. Bi hênkî pirsgirêkî derbas dibe û wê lîstak ya zîkre ne pir in, bîst û çar hebeqî wî hene. Wî bîst û çar heqî ne tişkî pir zêde ye. Di navbera deh hezar ji mar de bîst û çar hebeq tenê girkî bineqînin. Miheqiq bira herin bên ka bişewirin. Ki bişêwirin ew ê dihê rastir bibe. Ev ya wadek îsal bi serkeftin derbas nekin.